Nilqawkom għal din is-serata speċjali ta' Poezija Plus. Lejla Dorin Mikallef, dedikata lill poetessa Dorin Mikallef, u tnedija wkoll ta' żewġ kodba wieħed fuq il-poeżiji tagħha fuq il-konferenza. Biex ikellimna dwar il-ħsieb tagħna f'dan il-proġett nistieden lill-President tal-Akkademja, Sur Oliver Vella.
Jiena ma għamil ċejn la fuq il-kodba u lanqas fuq il-programm għandna tim tajjeb fl-Akkademja. Il-kodba ħaħsibhom Viktor Fenek mill-bidu sal-aħħar Kien jaġġornana kull xahar fi Nostalju Passlu. Il-poeżiji kien baqa' jsibhom minn xahar għal xahar. Imbagħad ħa ħsieb ukoll li jiġbor l-atti tal-konferenza li kien organizza tant tajjeb Immanuel Mifsud. u ħarġilna żewġ kotba sbieħ ħafna. Grazzi Victor. Is-saletta tal-lum ħadet is-sima mill-bidu sal-aħħar Rita Saliba. Jiena kelli x'naqsam biss ma' Nuri Nata. Li ġiet b'xi għax ta' wejna ta' Farsins. Bis-saħħa ta' Dorin Mikallef iltqajna ma' ħafna nies ġentili, l-ewwel nett skoprejna lil Rebecca Spiteri illi mhux biss studjat fuq Nuri Micallef imma ħabbitha u ħadet ħsieb illi tikkomemora anke wara mewtha permezz ta' lapida. Ħadet ħsiebha u nirringrazzjawha. Jiena li niftakar illi meta mietet Doreen kont għadni żgħir ħafna, xahar imġiegħed, għalhekk hemm kont żgħir, u kont qrajt artiklu ta' Mario Zopardi l-Mulej fil-mument. U li kien qali li kien għadu kemm ra lil Doreen Ġmabel, ra weda u kien baqa' iddispjaċut kif mietet weda. Fl-Akkademja aħna niltaqgħu f'dar Dwayne Micallef u dik id-dar niltaqgħu fiha għaliex kien hemm persuna Francis Gallia illi stinka biex id-dar tgħaddi għand l-Akkademja. Seta' għamel ħaġa oħra Francis Gallia, imma Francis Gallia ħaseb fl-Akkademja. Nixtieq nirringrazzja lil West Gallia, li mhuwiex fostna għax sab post aħjar, forsi aħjar mill-ġenna, illi meta bdiet id-Dorin ħa ħsieb li qed jgħarrifna kif imiss. Mhux li kien il-politiċi jkollhom dik is-sensittività sewwa li kien wera hu dakinhar. Ħadt pjaċir ukoll li nara l-fuljett ta' Vince qiegħed fostna llum, illi kien tella' wirja fuq id-dar ta' Doreen kif kienet qabel ma Francis u Mart Zoppardin Mulej għaddewha lill-Akkademja fi żmien li l-Akkademja kienet imexxiha Bernard Micallef. Ir-ritratti huma xokkanti u ħa jitkellimna fuqhom Vince. Id-dar tal-Akkademja biddilha ma baqgħetx tingħaraf minn Dar Doremi Callef għad-Dar tal-Akkademja bis-saħħa ta' Karmenu Azzopardi li kien stimta ħafna. Kien hemm ukoll Pullicino, il-Ministru Pullicino biex toħroġ tender u d-dar illum għandna dar moderna. Imma għandna kamra kbira ddedikata għal Dorina għall-affarijiet kollha li kienu tagħha biex jibqgħu hemmhekk. Għandna wkoll arkivju sabiħ mal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, Akkademja tal-Malti, fejn għandna l-ħarġiet kollha li jiena nippubblikaw mill-1921. Għandna wkoll affarijiet imprezzabbli, pereżempju l-ewwel posters ta' l-Innu Malti kif indaqq. Għandna l-minuti. Imma. Ibqgħu ċerti li l-aktar minuti li għandna ħa jkunu ta' John Borg, is-Segretarju delikatissimo li għandna bħalissa. Giuseppe Muscat Azzopardi u Duncan ma kinux jibdew miegħu, li dak ikollhom min ikun ta' tliet xkaċċati dan hemm nhar 14. John Borg jaħdem ħafna. Jiena nieħu l-okkażjoni ta' Dorin Micallef u nkun qed nagħlaq nittama bi spirtu li xtaqitni nagħlaq hi biex nirringrazzja lil sħabi tal-Kumitat għaliex kollha jagħtu sehemhom fuq proġetti differenti. F'dan il-każ kellna lil Victor li ħa ħsieb mhux ktieb wieħed imma tnejn u kellna lil Rita li organizzat b'għaqal din is-serata. Imma mbagħad għandna lil Joe li jaħseb f'kulħadd imma dejjem jibqa' jservi. Għandna lil Phyllis, għandna lil Trevor, għandna lil Reno, għandna lil Morris li joħroġ ħafna ċekkijiet u jferraħ ħafna qlub. Nirringrazzjakom ħafna nittama li b'dan id-diskors ċkejken qed insellem lil Doreen, poetessa tajba li kitbet bil-Malti, Sentenzi li meta taqrahom terġa' taqrahom. Din hija xorti ta' kittieba tajbin għax ħafna drabi taqra xi ħaġa li dispjaċik li qrajtha. Nirringrazzjakom.
Issa kif inqasmu? Iddeċidejna illi l-ewwel wieħed ikun fuq il-poeżija, il-poeżija tagħha. U mbagħad it-tieni wieħed tkun il-konferenza li kienet saret kien organizza Immanuel Mifsud għaxar snin wara wara li mietet. Kien organizza il-St. James Cavalier. Il-poeżiji mhux kollha, għax ħafna saqsewna qalu li il-poeżiji kollha, le il-poeżiji mhux kollha. Doreen tant għandha poeżiji mxerrdin hawn u hemm, għax Doreen kienet minn dak tip li jekk niltaqa' miegħha f'Sodaljan, ġeneralment il-Bells, oħrajn, u tifraħ bik, filgħaxija tista' tirċievi ittra u poeżija minn għandha. U ħafna poeżiji għadhom imxerrdin għand in-nies. Ippruvajna niġbru kemm nifilħu. Fil-fatt, grazzi għat-teżi li kienet għamlet Rebecca, u anki għal Franz illi kien ġab il-Malin li kienu marru fid-dar tagħha huma t-tnejn u Mario Azzopardi li ma setax ikun magħna llum. Huma kienu l-ewwel li marru fid-dar tagħha li sabu żammewhom qegħdin għandhom preservati il-quddiem inkunu nistgħu nagħmluhom ukoll. Forsi jkun hemm it-tielet ktieb, jista' jkun li mhux se nagħmlu jiena u ma tagħmlux l-Akkademja, jista' jkun hemm ħaddieħor, però hemm materjal biżżejjed għal ktieb ieħor. Dak huwa l-ewwel ktieb tal-poeżiji. It-tieni ktieb għandu għaxar studji fuqha li kienu kollha inqraw fil-konferenza ta' tal-2001. Li m'għandix ngħid ħafna iżjed ħlief li nagħmel appell illi dawk kollha li għandhom xi materjal Jekk id-dwsib, ovvjament, hu proprjetà tagħhom jew qed itilhom poeżiji u ittri, imma nitlobhom illi almenu jurhom lill-Akkademja ħalli nkunu nistgħu naqsmuhom ma' oħrajn. Issa, se ngħajjat lil Vanni li għolhom ħalli jaqralkom poeżija, se jaqralkom żewġ poeżiji. Waħda minnhom, poeżija li ħadd ma kien jaf biha, meta bagħthomli Ħanni, u hawnhekk għandi għandi l-envelop li bagħat u bin-nota tiegħu Għażiż Joe. Għalik. Li kelli ta' Dorin Tartuni, Ħanni. Hawnhekk għandi żewġ ċitri personali ħafna imma kien ġentili li Għalina nistgħu nżommuhom u fil-fatt qegħdin fil-kotba, t-tnejn għamilthom fil-kotba, plus is-sorpriża tal-poeżija Psyche, illi dina tingħad bħala jekk mhux l-aqwa, żgur li waħda mill-aqwa. Kienet ħafna għal qalbha u anki l-Prof. Saracino Lorz, hi kienet tgħidu Father Peter, kull fejn quddiem Father Peter, Father Peter, kien qaltli lili qaltli dan qalli li l-aqwa biċċa xogħol li s'issa ktibt.

U din għasibniha għaliex Vanni u u Dorin kien jaħmu ħafna flimkien fi żmien tal-diffusion. Fil-fatt kienet tibatlu il-pożiji, mhux pożiji, biss anki dramm, dramm. U kienet tal-aħħom u kienet kuntentissma biex xogħol li kien jagħmel Vanni. Din li dejjem tgħidli jien l-aqwa li hemm Vanni u naf li xogħol tiegħi żgur se jiġi apprezzat wara diffusion. Mela jiġifieri waħda minnhom hija l-Lejl tat-Tambur, minn dis-sena tajjartilkom, u l-oħra silta mill-poeżija Psyche li tista' titqies bħala l-akbar l-aktar espressjoni intima ta' Doreen. Inħalli f'idejk.
Ħabbejtek! Mal-qilla tat-tnabar tad-diewi feroċi tal-jiem tad-destin ħabbejtek. Bħal ħsejjes għarieba tal-ġungla ħassejtek ġo sidri. Tinqasam mal-kult tal-allat li llum mhumiex ħlief kantaliena. Ħabbejtek bil-lejl fil-foresti, il-lejl tat-tambur. Għajjibli ġo denbi l-fawra qadima tal-Lvant, u ġismi jitrieqed, u l-għaraq iżelleġ is-sħana tax-xewqa li issa spiċċat. Ħabbejtek f'xemx saħta, sejjaħtlek b'idejja jurdogħdu, tfajtlek ġo ħoġrok is-saħħa ta' rjieħ. U inti qomt u qatt. U inti sirt werqa safranija lil hinn minn bżur ix-xemx, mal-qilla tat-tnabar, man-nifs tal-fejħuta, mal-balsmu tan-nut. Ħabbejtek taħt qamar fil-għoxx u Alla tal-insara. Erġajt smajt u tambur u inti qed tibża' ħanini u inti ħanini qed tisma' f'widnejk id-dewwi tal-ġungla u l-ħsejjes tat-tigri resqin. U int sirt il-kult. U sirt il-baħar luċenti trankwill tal-ambigwu tal-ħelsien tal-pjan tal-univers ta' Alla li darba Kien jista' jbikkini fl-għira tat-tnabar, fil-ġungla tat-tigri, fil-qilla taż-żmien, fil-wied qaddis tal-fjuri ċkejkna minn żol ix-xemx, ħabbejtek. U f'ruħi. Għajjiena, xemgħa dubiena. Qed nemnem leġġenda antika tal-lejl tat-tambur u l-istorja sabiħa tal-mara li timxi l-foresta fid-dħon tal-mejtin. Nitferra', siderha f'nixxiegħa vermilju taħt sema kobalt u tmut u tqum u tmut mar-ritmi divini tal-ħoss tat-tambur. Din mara. fl-istorja, din għadma b'saħħitha li qelbet iż-żmien, din ruħ indemonijata midluka bil-balsmu tal-qalb u tal-moħħ, qed tibki għal-lejl kruċifiss tat-tambur. għall-Kelma ta' Alla li s'issa qatt ma ġie għal għarfien lil hinn fl-għerien, lil hinn fiż-żmien, lil hinn minn żul ix-xemx. Ħabbejtek u miegħek imxejt kif imxejt mal-Farawni u mal-allat tal-Griegi u r-Russi l-kbar u d-dinja ta' għerf. u miegħek imxejt il-lejl tat-tambur u l-biki ta' qalbi ġie msikket fl-għeruq li ħarġu f'wiċċ Alla u waqa' l-lejl. Fir-resħa tal-lejl ħabbejtek u ħarġu l-kwiekeb waħda waħda. Hekk qed tqum mill-kwadru kbir ta' Toni Xterx. Rajtek tinqagħad għal barra u taqbad it-triq. Seeker. Meta naħseb fik u nibża' minn nifsi, għax fejn tidħol int l-allat u x-xjaten kollha jqumu ġo ruħi dawra durella. U li jien jinbidel f'bhima bil-ġuħ li tqatta' u ttertaq kulma jiġi fi snieqa. Interter bħal siġra fir-riefnu kull meta nħares f'għajnejk trankwilli, li huma l-bjar bla qiegħ fejn naf li qereqt u ntesejt mill-ewwel darba li jien u int sfajna kundannati fuq il-forka tal-gidbiet. Meta l-ebda Alla ħabib. l-ebda filosfu, l-ebda alla tirann jew alla xitan jew is-Sidna Ħarbek ma naħrbekx. Taf kif inħobbok. Sike, li ma konniex nafu biha, u hija ġojjen ta' poezija li tolbok li uffiċjalment tittija lill-President, forsi jekk ma jridx inqala minn hemm, jgħid li għal-segretarju. Ħalli Ħalli dawn ikunu żgur
fis-safekeeping tal-Akkademja. Ma tridnix ninsab lejk? Nippruvaw insiru nafuha lil Doreen. F'din it-taqsima, il-ħabiba tiegħi Doreen stidinna xi ħbieb tagħha. L-ewwel kelliema hija s-Sinjorina Marlene Saliba. Grazzi li ltqajt l-istennina tagħna. Kif tiddiskrivihom il-ħabiba tiegħek lil Doreen?
Jiena ltqajt l-ewwel darba ma' Doreen fil-bidu tas-snin sebgħin. Dak iż-żmien aħna t-tnejn kellna xi 21 jew 22 sena. Doreen kienet ġa bdiet tagħmel isem bħala drammaturga u poetessa, għalkemm kienet għadha ma ppubblikatx il-kotba tal-poeżiji profondi tagħha. Bejn l-1972 u l-1980, fi spazju ta' xi tmien snin, Doreen ippubblikat erba' kotba. wieħed tad-drammi u tlieta tal-poeżiji. Din kienet ħaġa kbira ħafna għal mara f'dak iż-żmien. Nisa li jippubblikaw xi poeżiji kien hawn tassew ftit f'Malta. L-unika mara Maltija li waħedha ħarġet sensiela ta' kotba tal-poeżiji tagħha bil-Malti qabel Doreen kienet Mary Mejla fl-erbgħinijiet madwar xi tletin sena qabel. Doreen kienet timpressjonani wkoll għax minkejja l-problemi fiżiċi li hi kellha, li kienu ta' xkiel kontinwament għaliha f'kull kamp tal-ħajja, u s-swied tal-qalb u r-ruħ meta mardu l-ġenituri tagħha li kienet tgħix magħhom u li kienu jieħdu ħsiebha. Minkejja d-diżappunti kbar fl-imħabba u fil-ħajja in ġenerali li għaddiet minnhom, anki meta ġiet waħedha u ħassitha insekura, hi kienet bħal jirnexxilha terġa' tkebbes l-entużjażmu dwar proġetti ta' kitba u ta' attivitajiet oħra tagħha u ta' ħbiebha. Kienet moħħha biex tmexxi 'l quddiem il-kitba u l-ħidma tal-ħbieb tagħha, lili dejjem inkuraġġietni ħafna biex inkompli nikteb u fejn setgħet ippromoviet il-kitba tiegħi, u ta' dan nirringrazzjaha. Fil-konferenza li saret dwar Doreen fl-2011, Jien kont semmejt tliet kwalitajiet tagħha li ħassejt jispikkaw kemm fil-karattru tagħha kif ukoll fil-poeżiji li kitbet. Dawn huma l-espansività, il-qawm u l-ħerqa. L-espansività fil-viżjoni tagħha, il-qawwa fi kliemha, u l-ħerqa fil-ħsibijiet u l-emozzjonijiet, il-viżjoni espansiva tagħha tal-ispazju u ż-żmien kienet tiġi riflessa fil-kitba profonda ta' Doreen u wkoll fid-diskussjonijiet mal-ħbieb dwar ir-reliġjonijiet u l-ideoloġiji differenti. il-psike tagħna l-bnedmin, il-metafiżika, il-parapsikoloġija. L-univers kien ta' tifsir kbir għaliha. Per eżempju, l-kwiekeb ta' spiss jidħlu fil-poeżiji tagħha, il-kwiekeb bħala esseri ħajjin b'sentimenti umani, il-kwiekeb bħala ħabbara tad-destin. L-espansività fiż-żmien li tikkonsidra u tirreferi għalih u li tagħmlu ħaj minn dak tal-qedem sa dak kontemporanju. Il-firxa ta' kulturi, reliġjonijiet, filosofiji u kitbiet kienet mara intelliġenti u ta' ħsieb intens Nammira ħafna wkoll il-mod kif kienet torganizza u tivviżwalizza u tikkoorganizza lejliet mużiko-letterarji tassew sbieħ, bil-mużika u żfin relatati mat-temi tal-poeżiji waqt li jinqraw il-poeżiji. fejn l-udjenza kienet tħoss biss lejn dik l-espansività artistika, għax Doreen kienet taf tgħaqqad flimkien b'sensivittività u b'suċċess il-poeżija mal-mużika mas-sfin. Doreen kienet mara qasira, irqiqa u fraġli. Kellha problema f'idejha u ma tantx kellha forza fihom. Però il-ħsibijiet tagħha, kliemha u l-kitbiet tagħha kienu qawwija ferm. Sija meta tkellmet, sija bil-kitba, hi kellha l-kapaċità li tesprimi ruħha b'mod uniku, setgħan. L-imħabba, it-tama, il-ġentilezza, kif ukoll id-dwejjaq, il-protesta, ir-rabja. Taf b'leħenha tniżżel il-qarrej l-infern u tellgħu l-ġenna, iġġagħlek titħassarha kif ukoll tammirha. Kwalità oħra li kienet tispikka fiha kienet il-ħerqa. Doreen kienet kollha ħerqa u determinazzjoni biex tipprova tifhem l-għan tal-ħajja, tas-sofferenza umana, l-għan tal-univers. Ta' poetessa vera li kienet, kellha x-xewqa biex ittejjeb il-kondizzjonijiet soċjali, l-edukazzjoni, l-kultura tal-pajjiż, il-ħajja tagħha u ta' ħaddieħor li qed ibati. Rajt fiha l-istess ħerqa meta bdiet tidħol aktar għall-kitba u proġetti politiċi u dejjem kellha Malta għal qalbha. Kif ktibt u għedt anki drabi oħra, naħseb li post Doreen Micallef hu mal-aqwa poeti Maltin. Nirrakkomandalkom biex taqraw il-kitba tagħha u dwarha. Il-kitba tagħha hi u tibqa' relevanti ferm għal kull min japprezza l-letteratura. U kull min irid jindaga fil-ħajja kumplessa tagħna, il-bnedmin, bil-ferħ u bin-niket kbir li din il-ħajja taf iġġib magħha.
X'għadd mill-ħbieb tagħha, x'għadd ieħor, Sur Franz Gallo. Sur Galea, int kont wieħed mit-tlieta li kellhom aċċess għall-dar tagħha wara mewta. Minn barra l-poeżiji mhux ippubblikati, x'tip ta' memorji ħalliet warajha Doreen?
Kif qalet tajjeb Marlene qabli, il-Doreen kien ilni nafu mis-snin sebgħin. Jien mhux aċċess kelli għad-dar tagħha, għadni ċ-ċavetta. Kont l-uniku wieħed, naħseb, li kelli ċ-ċavetta. Imbagħad darba fost l-oħrajn saħansitra ġabitli kuntratt biex niffirmah biex id-dar tagħha nżommha jien u minn dakinhar stess kelli ideal differenti ta' fejn u kif għandha titmexxa din id-dar. M'iniex qed ngħid dan affarijiet għax Doreen mejta, għax meta imut xi ħadd, hemm Doreen ngħidu ħafna affarijiet infaħħru 'l kulħadd anke jekk ikollu xi ħaġa ħażina. Jien ngħid li Doreen kellha l-ħażin tagħha daqs kemm kellha t-tajjeb tagħha. Kienet tħobb l-abjad daqskemm tħobb l-iswed, tħobb bix-xellug daqskemm tħobb il-lemin, tinnervjak, taħarqek, tiġġieled miegħek, tgħajjat f'nofs it-triq, Republic Street nirriferi, u kont nieħu gost. Però, minkejja l-poeżiji kollha li hemm tagħha, jiena għalija l-ikbar poeżija għadha f'moħħi l-konverżazzjoni li kien ikolli magħha. Jien saħansitra kellt il-buttani Doreen biex fil-break, billi jien għext dejjem il-belt, mhux għax nil-belt, għax dejjem ħdimt il-belt, allura nħossni bdejt minn mindu kont żgħir, tant fis-sittinijiet niġi Saint Alberts u bqajt sal-ġurnata tal-lum naħdem il-belt. Fil-break, Assolutament irrid immur id-dar bilfors. Naqbad, iħabbat ma jiftaħ ħadd, ndawwar iċ-ċavetta, nidħol, insib hemm, ngħidilha għaliex tagħmilli hekk, tgħidlix li ppretendi noqgħod hekk, qum biex niftaħlek. Kont ngħidilha x'niddejjaq naqbad u niftaħ. Kont nafha ġifieri minn żmien ommha u missierha imma fl-aħħar żminijiet ġifieri meta Sfat weħidha, nixtieq nikkoreġi dik il-parti ta' Mario Azzopardi li mhux veru wielet weħidha. Jien il-mara tiegħi kienet tmur titbaħħa l-isptar u darba minnhom meta ma stajtx jien marret il-mara weħidha, ġiet lura qaltli Doreen se tmut għax il-mara nieqsa. Qaltilha għaliex? Qaltli qed tirrifjuta milli tibgħat. U hekk kien, jiġifieri l-għadew il-pitgħa għadha mietet. Ehm. L-iktar ħaġa li ridt ngħid illi meta dħalt id-dar tagħha ma ridtx tidħol waħdi u ġie Mario Azzopardi dħalna it-tnejn flimkien. Il-kesħa li ħassejt kienet xi ħaġa tremenda. Sew għax jien kont, kif taqbad tgħid, acquainted, kont sabiq, midħla billi nkun hemmhekk fil-preżenza tagħha, jew inkella għax l-eżistenza tagħha kien għadem ġew. U dik kienet l-iktar ħaġa li ssudatli l-fehma tiegħi illi d-dar tagħha għandha tibqa' apprezzata mill-mod letterarju kif kelli f'moħħi. Jien niftakar lil Rebecca, naħseb li qiegħda hawn. Kienet tiġi ħdejja u niltaqgħu nitkellmu dwar it-teżi. Ħadt pjaċir immens qisha kienet it-teżi tiegħi. Ħadt gost meta kienet mal-mami tagħha u qaltli illi trid tippremja tagħmel il-lapida u jien ġo qalbi kelli dik il-ħaġa, għedt l-ikbar mhux lapida, l-ikbar monument li nixtieq iħalli lil Dorie Micallef hu illi l-appartament tagħha jibqa' jintuża għal-letteratura u għal skop letterarju. U rnexxiet. Meta bdejna nduru u nfittxu, eh, rrid ngħid xi ħaġa oħra, meta kont idduq immur il-veranda, għax issemmit ħafna x'kien jiġri mill-poeżiji tagħha u dak, ġieli kont insib biċċa karta daqs din, għax kienet taqsamha hi fuq il-fitriel. It-typewriter u hi fuqha, u aktarx tkun l-aħħar poeżija tagħha, kienet tgħidli ħudha ngħidilha le. Min kien ġieli daħal għandha lanqas kotba ma kien hemm. Kont nħobb nitkellem pereżempju fuq wieħed mill-poeti favoriti tiegħi, Pablo Neruda. Darba qalat ktieb tal-poeżi ta' Neruda, paġna bl-Franċis u paġna bl-Ingliż traduzzjoni. Għandu għandi sallum. Għalt li datijek Franz, għaltilha le. Għalt li datijek Franz u ma tistax tgħidilha le. U naħseb l-uniku rikordju, barra xi poeżiji oħrajn oriġinali, l-iktar il-Miet ta' Sisifu, l-iktar li baqgħet ġo moħħi u ttimbrata, hija tħalli xi fixkil tal-kili u fixkil tal-ilma b'tazza u li tixrob bilfors. Imbagħad naqbdu nargumentaw, jiġieli fuq il-letteratura konna mmexxu, jiġieli fuq affarijiet soċjali. Meta daħlet fil-politika, li jien kont minn dejjem indaħħal fil-politika u għadni sal-lum, forsi ma tafux imma nipprova nagħmel il-ġid dejjem hekk u kien ikollna xi ngħidu ħafna fuq hekk. Però dakinhar, ħa nerġa' mmur għall-punt li rrid nagħlaq fuqu, lil Mario għedtlu, għedtlu, jien naħseb li hawn ħafna teżori hawn ġenb, għaliex int toħloq f'rasek, bdejna qalbu ħlief botti skaduti, il-kamra tal-banju titwaħħax tidħol fiha, affarijiet mibdijin għat-tisjir u mitluqin, l-unika kamra li kellha sura ta' nies dik il-kamra fejn kellha pultruna u sufan u skribanija u typewriter fuqhom. Bdejna nqallbu veru sibna. Sibna ħafna poeżiji. U jien ċert li hemm ħafna poeżiji oħrajn imxerrdin għand ħafna nies. li jekk nirriklamaw bejnietna, naħseb joħorġu ferm iktar poeżiji li ħalliet Lori, li fl-opinjoni tiegħi hija, bir-rispett kollu lejn in-nisa kollha li kitbu l-poeżija, hi għalija kienet u tibqa' l-aqwa poetessa Maltija li kellna fuq din il-gżira. Poetessa li veru ttellgħet il-ġenna u tniżżlek fl-infern fl-istess ħin, bħalma kienet ittellgħa u tniżżlek fl-infern fit-triq dik li tkellimha, però kienet dak it-tip li jien għintha, jiġifieri, biex tieħu r-relief għax din lanqas taħdem ma kienet, irrifjutat li tieħu r-relief għax din kulma kienet tgħix bil-pensjoni t'ommha u missierha meta mietu t-tnejn ma kellha xejn. U meta tajtha l-ewwel darba xi ħaġa tal-flus, ftit wara rajtha dieħla għand il-Wembley tixtri l-ikel għall-qtates. Sitwazzjoni li tbikkik, jiġifieri bilfors tiġġieled magħha. Però hi waħda ngħid u nispiċċaw hekk. Ma kellux bżonn din id-daqsxejn art li tant ħabbitna tipproduċi aktar nies bħal Don Minkano.
Nirringrazzjak.
Ippruvajt minn kollox, anki sal-bieraħ, għad kellna nibagħtulek it-taxi u daqt li tgħidli xejn ta' ma nitlaqx ma nitlaqx u ma ssikkantix iżjed. Għadtilha għax se nagħmlu, jiena bagħtitilna satax-il ittra u l-ittri kollha personali ħafna li bagħtitilna, jiġifieri għall-akkademja, għamilt siltiet minnhom fil-wieħed mill-kotba li hemm, għaliex il-kotba barra dawk li Wara l-poeżiji u l-konferenza, f'kull wieħed minnhom hemm suppliment viżiv ta' ritratti, affarijiet anki l-lapida li għamlitilha Rebecca ġiet qegħdin immetta biex nippruvaw intuha l-aħjar li nistgħu. Tilha nixtiequk biex tippreżenta l-ittri tiegħek. Qed tinkwota tippreżenthom int sa ngħaddihom lil Joe biex ikun dejjem għand l-Akkademja. Dawn sensittivi ħafna għax kif qal Franz, Kienet tfaqqa' kontra n-nies li f'Triton Center, u hawnhekk hawn ħafna kliem kontra nies li għadhom ħajjin u li intom tafuhom sewwa. Magħha kont jew abjad jew iswed, konna l-Miradori m'hemmx nies bolod kollha u suwed kollha, hemm taħlita ta' griż, griż skur, griż ċar u dan imma hi kienet tagħmilhom suwed jew bolod. Jiġifieri dawna se jkunu għand l-Akkademja, dawn l-ittri, hemm naturalment min irid għall-istudjużi u forsi xi ħadd ieħor irid jikteb ukoll fuqha, l-Akkademja tagħmilhom open, imma jekk jistgħu ma joħorġux mill-Akkademja. Għaltilha, kont taqrajtha, għaltli importa taqra l-ittra, Bryant, issa jien billi diġà għedtilkom illi fil-kotba hemm siltiet mill-korrispondenza li bdiet magħha fis-74 u baqgħet sejra sas-78. Kien hemm iżjed, imma dawk li sabitli. Lina, u tat ommi. Għaddtela ma jimpurtax naqra xi siltiet żgħar mhux li qegħdin fil-ktieb, per eżempju, fis-sittax ta' Frar tal-74. Bil-kliem ma nasalx. L-ewwel ħaġa dejjem kienet tibdielha għażiża ħabiba lina. Hekk kienet tibdielha. Bil-kliem ma nasalx, imma bil-penna żgħar ipprova. Grazzi. Mhux biss taż-żjara ġentili li jogħġbok tagħmilli, imma grazzi kbir għalik kollok kemm int. Narani frustrata u diri bħal Eħiljiż meta nifhem ix-xejn assolut li fuqu moħħi jdur. Jgħidu li meta l-moħħ idur jispiċċa jisplodi. Le, jien nibża' mix-xejn. Ix-xejn, jew tbattil mill-oġġett li kien, huwa bħal kurrent li ma tqaflux, u jkaxkrek. Imma kliem astratt u mikrah dan tiegħi, aħfirlu. It-tnax. ta' Mejju tal-istess sena, nibżgħu mis-sewwa jew le, l-għadu ġwejjed tiegħi rebaħli. Ir-rebħa tiegħi kienet waħd, ir-rebħa tiegħu kienet waħda finali u assoluta. Wara kollox, li tirbaħ l-ewwel premju tliet darbiet kif ġara lili u li jkollok ktieb sold out, x'valuri fihom? Dan meta rridek tagħmel l-irgħa ma' ktieb u għal xi raġuni oħra m'aċċettawx din l-irgħa. Il-persuna li qiegħda tgħid għaliha u kien hemm ħafna iżjed affarijiet u nieqfu hemmhekk. Imbagħad is-seventy jgħid, Nixtieq niltaqgħu iva, din għadha tikteb lil Lina. Nixtieq niltaqgħu iva, ara, jien fl-ewwel ta' Ġunju kull sena immur ma' xi ħadd. sal-Madonna tat-Triq u ninżel ix-xagħra nara x-xemx nieżla, esperjenza sabiħa. Trid niltaqgħu u naqsmuha flimkien? Kif hawnhekk qed taraw, the hard side ngħidulhom and the soft side ta' Dori kellha ż-żewġ sides jiġġieldu b'ġoħija bejniethom u minn dik il-ġlieda ħolqot poeżija memorabbli. Din hija biex iżommu għal dan il-ħin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Viktor, sena d-dwar interventi mużikali, il-kanzunetta hija ħdejk, mużikata minn Vince Martin.
Naqsam ukoll ftit esperjenza xina kont insertajt eh, ma' Francis naħdmu l-istess uffiċċju. Jiġifieri eh, naħseb xi għaxar snin. Allora żjara ta' Dorin kellna l-iskrivan jaħreġ u xin eh, ma' Dorin konna ħbib mhux ħażin. U kol kont napprezza ħafna li meta bdejna n-organizza Poezija Plus qed nitkellmu sittax-il sena ilu, Doreen kienet tiġi u tieħu sehem f'dawn is-serati magħna li dak iż-żmien konna għadna eh, pjuttost iżgħar milli aħna aħna llum, allura konna napprezzaw ħafna li Doreen kienet tiġi u taqra u taqsam il-poeżiji tagħha magħna.

Issa għandna xi ħaġa dokument viżwali, xi ħaġa differenti, filmat, intela minn Dr. Jens Briffa, presenta immigrant.
Dawn ir-ritratti li kont ħadt fil-post ta' Doreen u għandi daqsxejn sibijiet x'naqsam magħkom dwar dawn ix-xogħlijiet. Lil Doreen Micallef ma nistax ngħid li kont nafha wisq. Għal ftit żmien, mhux ħażin, fit-tmeninijiet, disgħinijiet, jien kelli uffiċċju ġewwa Triq in-Nofsinhar il-Belt ftit 'il bogħod minn fejn kienet toqgħod u allura Ta' sikwit konna nsellmu meta naraw lil xulxin fit-triq, xejn kbir saħħa u bombik. Wara li tlaqt mill-belt, tlifna kull kuntatt u bħalma ġieli jiġri ma' nies li ma tkunx taf mill-qrib, qatt ma rajtha aktar. Meta madwar sentejn jew sena u nofs wara li Doreen ħallietna, id-dar tagħha ingħalqet darba għal dejjem, hekk kif ħallitha hi, Ingħatajt il-permess li nidħol f'dan l-ispazju. Qatt ma kont żort dan il-post u nistqarr li dak li kont dħalt għalih irrenda fi skoperta ta' intimità surreali u xokk li ma bħalu. Għalhekk iddeċidejt li sabiex nagħmel ġustizzja mal-awtriċi, il-materjal viżiv meħud mid-dar ta' Doreen li kien f'ritratti u xi video ukoll, li kont ser nuri għall-wirja tal-Mużew tal-Arti fil-Belt fl-2003, kellu jibqa' miżmum għall-għoli. Żammejt mat-titlu ta' immigrant għax sibt l-immigrant jiġi maqlugħ minn pajjiżu u mitfugħ f'pajjiż barrani ħafna drabi b'ċerta forza kiefer. Hekk ġra għal Adoreen. Ir-ritratti u l-oġġetti li wriet fil-wirja huma mislufa minn ħajja vera. Dak li għexet Doreen li jien, bħala artist, xtaqt li nuri sabiex kulħadd ikun jaf it-tbatija li bniedma sensittiva għaddiet minnha. Kif forsi xi wħud minnkom jistgħu jiftakru, dawk li ovvjament raw il-wirja. Ir-ritratti ma jikkonformawx ma' estetika konvenzjonali artistika. Ma tistax tiddeskrivihom bħala sbieħ. Iżda huma dokument ta' ħajja oħra, xhieda misruqa ta' ħajja li darba kienet, li qisha twaqqfet ħesrem u li weħlet fil-preżent dejjiemi. Dan ix-xogħol huwa bħal evidenza meħuda mix-xena tal-krimini. Ir-responsabilità artistika tiegħi kienet biss li niġbor dan il-materjal bħala evidenza. Bħal fotografu forensiku, Majat sabiex jiddokumenta x-xena tad-delitt mingħajr ebda kumment żejjed. Kif wieħed jiltaqa' ma' dawn l-immaġni kiefra ġewwa post fejn normalment wieħed isib il-ġmiel, jiġifieri ġewwa l-Mużew Nazzjonali, wieħed jitħawwad u jistaqsi lilu nnifsu għaliex. X'inhuma u ta' min huma dawn is-siringi u l-mistura, dan is-siġġu b'saqajn qosra, il-karti tat-tixu, il-boroż tal-plastik, il-fliexken tal-ilma vojta, il-fjuri tal-plastik u ħafna oġġetti squallidi oħra? X'inhi l-istorja warajhom? Għaliex xtaqthom jintwerew ġewwa l-Mużew Nazzjonali? Dawn huma ftit dawn huma ftit mill-mistoqsijiet li jiena, bħala artist, ħassejt ir-responsabilità li nistaqsi speċjalment fi żmien ta' hena bħal dak tal-Milied u tal-Ewwel tas-Sena għax il-wirja seħħet f'dawn iż-żminijiet. Din il-kollezzjoni, xhieda ta' avveniment stramb u ta' ħerba, tipprova tippersonifika jew aħjar tagħti xi ħjiel tal-persuna li kienet tgħix ġewwa dik id-dar. Iżda l-fatt li ma kien hemm l-ebda spjegazzjoni dwar dan fil-wirja, l-istess wirja spiċċat tistaqsi aktar mistoqsijiet milli tagħti tweġibiet. Din it-tableau vivant enigmatika ta' oġġetti umli li jarmu umanità kbira hija wkoll xhieda ta' esperjenza unika. Il-preżenza fiżika ta' dawn l-oġġetti jippersonifikaw dak li nsejjaħlu bħala l-oġġett memorja, ibridu maqbud bejn il-preżenza u l-assenza, inkarnazzjoni tal-ispazju bejn il-kollezzjoni u l-memorja. Wieħed jista' jistħajjel li bħal refuġjat jew immigrant illegali, il-kerrej ta' dan il-post inqala' minn loku ħesrem, mingħajr ebda ħin li jirrikonċilja ruħu ma' dak li qiegħed jiġri. Dawn oġġetti misterjużi u mhux mittiefsa minn mindu ngħalaq il-bieb tad-dar għall-aħħar darba ġew preżentati fil-wirja bħala relikwi mimlija simboliżmu. Traċċi salvati minn ħajja sigrieta u solitarja. Dawn l-oġġetti bl-ebda mod ma jnisslu memorja hiedna, bħal dawk li wieħed u kull wieħed u waħda minna ngħożżu dawn dawk l-oġġetti li nżommu għal qalbna. Dawn huma biss oġġetti li jinkapsulaw l-istat ta' fatt tal-memorja. bħal meta pereżempju wieħed jinnota l-ammont ta' karti tat-tixu mitluqa fuq saqqu antik, li bħall-iżar misterjuż ta' Turin jixhdu li missu ma' ġrieħi miftuħa. Jew il-fjuri tal-plastik li jittantaw jagħtu daqsxejn kulur lil dak il-ħajja tant squallida. U l-kaxxi tal-kunjetti tal-mistura wegħda ta' ftit ħin ta' solliev imnemnem mill-uġigħ kontinwu. Dan ix-xogħol jirrispettja l-attentat għal proċess diffiċli u forsi anki inutli tal-kisbien ta' kura temporanja li dlonk jiġi mwaqqfa mill-ħtif tal-protagonista prinċipali. L-immigrant ħalla warajh dan il-memento mori ta' skiet etern. Jiena nħossni privileġġjat li kelli din l-esperjenza f'din id-drama mqanqla. Dak li xtaqt nagħmel kien li nżomm iżda mhux nisraq ir-ruħ ta' dan il-post u ta' dik li kienet tgħix ġewwa fih. Nispera li b'xi mod irnexxieli. Grazzi.

Bħala bħala l-onur li għandna li s-Sinjura Carla Azzopardi se taqralna l-poeżiji li kteb. Il-mit ta' Sisifu U dlam u mlieħ u kesħa u telf u qah u mrar fi frar. Ħriġna fid-dlam u tlifna b'żewġ ombri suwed fil-lejl, il-lejl inġazzat u riefnu, il-lejl mistmerr tal-kesħa ta' frar. Ħriġna fid-dlam u ħrabna, żewġ ombri suwed fil-lejl ostaġġi tal-lejl. U s-sikta fil-kesħa fir-resħa fil-lejl qattret demmgħa waħda li kitbet storja dmugħ. Illejla l-kwiekeb jibku. Illejla reġa' frak. Hija sibtiet minn Va Pensiero sul Alti Norate. Dil-kesħa żonqrija ta' frar illejla qed tixħet in-nida nġazzata fit-toroq twal Battala fil-qalba tal-lejl Il-kesħa żolqrija ta' Frar illejla ttemprat l-intellett u kitbet versi ġodda. Arahom il-kwiekeb ġodda, ara l-eternità. Dil-kesħa żonqrija ta' Frar illejla feħtet dawl stramb mill-kwiekeb misterjużi fuq it-tempju ta' ħaddejk moħbija fid-dell li qiegħed jaqa' fuqna. U stennejna flimkien l-ewwel stilla ta' filgħodu. U stennejna flimkien wara l-ħġieġ tal-fanal li llejla qiegħed jixgħel. Va pensiero sull'alti dorate Arahom il-kwiekeb ġodda, arahom it-toroq twal li jagħtu r-riju nterru. Tgħidx kliem għax ġa fidtek Imxi dritt 'il quddiem, għajnejk fuq il-baħar, ħaddejk moħbija fid-dell li għadu jaqa' fuqna. F'mument prezzjuż bħal perli rari, arahom il-fjuri ċkejkna, ara l-eternità. F'idejk għandek id-dija, fil-lejl inti ribell. Va pensiero sull'alti dorate. Dil-kesħa żonqija ta' frar illejla qed tixħet in-nida nġazzata minn sema mimli fidi li filgħodu jkollu xemx, li filgħodu jkollu triq. Arhom il-kwiekeb ġodda. ara l-eternità.
Dedikati lill ġenituri tagħha li t-tnejn mitu fi frar. Nixtieq nirringrazzja lil kull min ġi hawnhekk lilkom għax hu s-sera ta' ma kienx ġisir daqshekk interessanti li l-kelliema tagħmel imam. Aħjar ma nsemmihomx għalli ma ninsal ħadd. Partikolarment lill-MSA li joffrewna l-post u għenuna ħafna anka l-istaff tagħhom u wasalna fit-tmiem ta' serata oħra. Ix-xira nistiden lil Vince Fabri jgħal issa is-serata b'silta mużikali minn tiegħu, infakkarkom imma qabel Titilqux minn hawn għax hemm riċiment, riċeviment isfel. Ejja nagħmel li kollox. U min irid jixtieq jakkwista kopja tal-ktieb ma jkun hemm il-bejk tagħhom ukoll ta' żewġ volumi isfel. Grazzi ħafna u l-lejl tajjeb.